Nukpɔlawo kple nyaselawo eh, mida kpe na miaba le ke eh, migawɔ ɖeka kpli mi meda kpe na natmɔ yi ke va kplɔ mi to fda tɔwo woƒe stakeholders woƒe nyamedzodzro me. Egbe hã, Mawu ƒe amenuveve gawɔe be mía awɔ ɖeka kple health tɔwo. Míaƒe lãmesẽ nyawoa, wole efia. So nu yi ke mía awɔ koe nye be ame kpekpe tɔxɛ ɖe wole aƒea me nam yi ke ame kpekpe gbãtɔa yae nye Doctor John Jude. Edgar ye nye eh ye nye ame yi ke medical doctor wònyo le eh whole teaching hospital ele aƒea me nenema ke miss rejoice delali eh buka ya hã ele aƒea me na mi eh so ya hã nye nurse nenema ke Eya hã le dɔ wɔ le Whole Teaching Hospital. Mía a ɖo dze kpli wo eyi ke me woa a wɔ nyamedudru na mí tso sickle cell ŋu. E nye nane yi ke le ta ɖui na ame geɖewo. So mage ɖe wo dzi ɖe ma ɖe mɔ na wo be woa a do agbɛŋti na míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo. Míawoe zɔ. Yo.
Eha, so ma, ma dze egɔme be ladies first alo ŋutsuwo gbã. Ok, so egbe, ŋutsuwo o, o. Anyway fathers day eighteenth so madze gɔme tso ŋutsuwo dzi so eh Doctor John eh kpɔe ɖe koa eh mana mɔnukpɔkpɔ be nàdo agbe ŋdi na míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo. Eyo akpe.
Akpe be miekpe mí be míava ade nuwo gɔme na mi. Eh medo ŋdi na amesia ame ya le. nye gbe sem ŋdia be um, ŋdi na wo katã, okay. ŋkekea me nanyo na wo katã. Mm. Ok, akpe. Ke mage ɖe míaƒe first lady dzi. Eh, first lady egbe. ok, ya. Yeah. Mídɔ agbe ŋdi na Volta nutometɔ ƒete kple ame ɖe sia ɖe hele mía ŋkɔ se fifi lae le yaʋala sia dzi hele mía kpɔ hã. mixɔ ŋdi, midi ŋkekea ƒe dzɔgbenyui na mi, milé to ɖe enyawo ƒetee ŋu, ne biabia si he le mia si koa, ne miwɔ vɔ miadoe ɖa. Akpe na mi. Ok, akpe na wò hã. E, so míaƒe nukpɔlawo kple hiãsilawo míage ɖe egbe ƒe nyamedzodzro dzi. E, ma, atsɔe tso e, eh, Lydia dzi first because ya eh, land gba so ma egbe me tu ma ɖe funa ovi ɖe okay so no be sickle cell la eh, nu ka nye sickle cell okay. yeah.
sickle cell woyɔe le ʋegbe me be ŋuiɖuɖu yeah, ɖuɖuidɔ ame ɖewo tsɔ be ɖuɖuidɔ mm. ame ɖewo hã be eƒutomedɔ okay. ta enye dɔléle yi ho xɔna tso dzilawo gbɔ mm. dzila etɔ kple nɔ

Okay, all right. Eh, so mava eh, eh, Dr. Jude dzi. Mm. Eh, kpɔe ɖea ne mi mi be sickle cell eƒo nu tso be nye ɖuɖui dɔ. So nu ka wɔe he na sickle cell kɔ vɛ na? Ta sickle cell um, magblɔ kpɔe be eƒome me wòle. Mm. Ele eŋu eŋu me. Okay.
Ta Em, nu ya kɔna sickle cell vɛ. Em, etsona enɔ aɖo etɔ gbɔ. Ta ne e, taƒe ŋutsu kple nyɔnuwo do goe, Yeah.
ne ɖevi e, le ƒodoa me, Ta ŋtsua ataŋ kɔ sickle cell na ɖevia aɖo enɔ alo woamevea katã. Ta ne ɖevia tsitsim le ƒodɔa me, nuya wɔna ɖevia ƒe ŋu le le ƒodɔa me. Fifia ne exɔ ɖeka tso nɔ gbɔ, ɖeka tso tɔ gbɔe, atsi kpli ne wodzi ɖeviae. eŋu ya anɔ lãme nɛ katã ko sickle cell anye. Okay. Ta menye edɔ nye woxɔna le, le ame ŋu. Okay. Ta dzidzime wonye. Ɖe woxɔnɛ tso mía dzilawo gbɔ. Okay.
So eh, efia be ŋɖeke meli gahɛnɛ vena wu efima yi ke wotsona o. Ok, so leke miwɔna hafi dena dzesii be ameya la ɖuɖuidɔ alo ƒutomedɔ le efu ɖe nɛ? Ok, ta em test aɖewo li miewɔna. Ok, dodokpɔ aɖewo. Ee, miwɔna dodokpɔ aɖewo, e eŋu ƒe dodokpɔ aɖewo.
Ta basically em dodokpɔ wɔme eve aɖewoe miewɔna. Ɖeka miyɔna be sickling test. ɖeka miyɔna be HB electrophoresis. Ta ne mi wɔ dodokpɔ ya wo yi, eme tso nu a va positive alo negative ko mi a nya be nuɖu ni dɔ le ame ɖe ŋu. Ok, ok, so ma a ge ɖe Miss Rejoice dzi kpɔe ɖe koa. Ɛɛ, ne ele ŋku ɖem, ena mínya be ɛɛ yewowɔna dodokpɔ hafi anya. Ke dzesi kawo mìdena, ɛɛ nu kawo mìdena dzesi hafi anya be ame ya la, ɖuɖui dɔ le eŋu? Ok, akpe. Yeah. Zi geɖe ɛɛ dzesiketɔwo akpɔ la, eya nye ɖeviɛ ma nɔ tsitsi ɖe ɖoɖo nu. Ok. Ma, ne ekpɔɛ wobe exɔ ƒe ade. Gake ne ekpɔɛ la, mm. me meɖi ƒe ade vi o mm. aha ɖomahi edze abe xɔ ƒe ene mm. aha ta eh, yevuwo be delay developmental growth okay. aha ta wometsie abe leke ame kexe sickle cell alo ŋuɖuɖu mele ŋu o tsi na esia yi la Ɖeɖe te wo ŋu elabena woƒe ŋu mesu na gbɔ deɛ nye kpli woe tɔ nu o. Ta ne wowɔ dɔ viɖe ko la, ɖeɖe te wo ŋu. Ne wodze tsitsi abe woxɔ abe ƒe eve alo eɖewo kura meɖo ƒe eve o la, asi, woƒe asi kple woƒe afɔ etena anɔ wo ve tso ɖevi me. Aha, ɖeviwo ƒe dzesiwoe ma. Woƒe asi kple woƒe afɔ tena. Eɖewo tse nye be. Eƒe aʋa alo eƒe nutsu ali anɔ wo ve. Aha. Eɖewo tse nye be ne wole tsitsi woxɔ abe ƒe ade nutsuviawoe la, wometu ŋutsua aɖuɖɔ kaba o. Aha. Dzesi ɖewo mi kpi kpɛƒɛkpɛƒɛ ƒe veve sɛnkplisɛnŋ ko la, kpɛƒɛkpɛƒɛ le wo ve. Ne e etsi dza. alo womeno tsi zã hã, ena be eŋu kpuiwo alo red blood cell-wo ƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka koa, vevesese vana. Ta ɣesiaɣi la, akpɔ be la, ne nɔnɔmewo meyi dzi nyui ɖe le woƒe lãme o la, vevesese vana eye wokpɔna infection kabakaba elabena naɖewo, naɖe edze be ne nye sojavi le woƒe lãme anɔ dɔléle kutsetsewo lé la, Le ŋuiɖuɖutɔ me la, kuxi nɔna eh, numa ŋu okay. aha ta metu ŋu wɔna edɔ ke wòdze be ne wɔ ɖe eteƒe o. Ta enana bena ɣesiaɣi la, ɣesiaɣi kloe la, wonɔ infection kpɔ ta dzesi ɖewoe mi kpɔe ɖe. Oh okay, so eh, mia ne be doctor hã ate ŋu de dzesi eh, nu ɖeka eve ɖewo so eh, mia age ɖe doc dzi hã E le sickle cell ƒe akpa dzia, e ena míenya be e ena etɔ ati dzesi ɖeka eve ɖewo dzi na mí. So nu kawoe nye complications abe nu kawoe enye nu yiwo ke ɖena fu na nenem ƒe ame yawo kuŋkuŋkuŋ ne Ta- le sickle cell le. Yeah. Eyo akpe.
Ta ame yawo nuɖunuidɔ le wo ŋui. Em, em, nuɖunuidɔ me tso nugbegblẽ aɖewo nye em stroke mía katã mínya stroke alo mísena stroke ta nu ye dzɔna enye be ɖe em le a ŋɖu nui dɔ ye because be em eŋu dɔ wonye ye woƒe ŋua yeaɖo yi aƒoƒu Okay. ta mate ŋu azɔ le ŋu ka me Ŋu ka me nyuie ɖe o nyuie ɖe o. ta Susua me hã, eŋu hiã. Ta ne eŋu mete zɔzɔm le ŋuka me nyuiɖe o, mate ŋu susua gbɔ yi go. Ta susua ƒe teƒe aɖewo ava ku ko akpɔ be amea mate ŋu anɔ eƒe teƒeteƒewo move o. Teƒeteƒewo aku ɖe eŋu. Ta ye nye stroke-a. Ame aɖewo hã, woƒe ŋku va tsina elabe. eŋua mete ŋu sapply alo mete ŋu ŋkua gbɔ yim o ta woƒe ŋkua va tsi. Ame aɖewo ƒe ayikuwo, woava, dɔléle ava ayikuawo me elabena eŋu mete ŋu ayikua me yim o ta woa woadze dɔ ayikudɔa nɔ wo si. Ame aɖewo hã. Woaxɔ abi le woƒe teƒeteƒewo ƒe afɔwo, abi makumaku, elabena ʋu mete zɔzɔm teƒe ma yim o, because hafi abi nakui ebe nuɖuɖu kple eya nata yi abia gbɔ hafi abi naku. Gake because le woƒe dɔléle ya tae, eʋu mete zɔna o. Ta abi makumakuwo nɔna woƒe teƒeteƒewo. Hm. Oh, ok, so ne, ne masee nyuiɖea, efia be eh, zi geɖe la, woƒe kpekpekpeƒewo wowɔna na mínya be eŋuɔ, e, e, ewɔ nu ka, eblana eh. yina tame o. Ɖe ehiã be ne ame ma le eh, dɔ ma lea, anɔ nufafa ɖua? Ao. Hm.
Menyo be wòanɔ fafa me o alo woanɔ nufafa dum sɔgbɔ o. Mm. Abe ne xexea me fa ene, ele be woa woatsyɔ nu wo nɔewo ne wo ɖokuiwo ne e edzoxɔxɔ vi aɖe nava le ame na wo. Okay. Because fafa menyo na wo o. Okay. Nu nu ɖeka ya hena e eŋua ƒe babla vana ye nye fafa. Okay. Ta fafa menyo na wo o.

Alo dɔléle kutsetsewɔe ahan. Yɔa hã wotu hɛna vevesese vɛ alo kpekpekpeƒe ƒe vevesese vɛ. Ne wome no tsi zã o alo wobu tsi zã le woƒe lã me ahan, yevuwo yɔe be dehydration, etu hɛna vevesese vɛ. Alo ne aya mele su o. Me, eh, aya ke mi gbɔna, aha, metun suyo la, ya hã atun he vevesese vɛ labena míaƒe red blood cell alo eŋu kuiɛ la, woƒe dɔwɔna nye be ne woakɔ aya ke he mi gbɔe kɔ yi míaƒe lãme ƒetɛ teƒe ɖe sia ɖe. Aha, ta ne mesugbɔ la, ehena vevesese vɛ. Aha, tsɛ, eh, ne weather exɔ dzoa kpã alo efa akpa la, ehena vevesese vɛ. Ne wòxɔ dzo la, ne exɔ dzo la, efia be ele afi sia dze egbe alo wɛda alɔ tsi le wo lãme. Ne avuvɔ hã li la, enana eŋu kuiwo la, wome, womeŋlana o. Ahan, woawɔ bɔti alo woanɔ sluggish. Ahan. Ta ewɔ sigbe la, wometu le tsatsa le eŋukaa me gbɔ o. Eŋukaa me le abe pipe. Bibles hã gake ŋɔtigbe ko la woaƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka. Ke efia be teƒe susɔewo ƒe dolawo megale aya kpɔ ge o ta vevesese le vava ge. Ɖeka tsɛ nye strenuous activity, ne ewɔ dɔ sesẽ alo eɖi kɔ vɔe ana be azã ŋusẽ. Ne zãŋusẽsigbe la, eŋu kuiɔ la, woagbɔdzɔ alo woaɖe asi le wo ɖokui ŋu. Ke aya ke wòdze be ne wokɔ yi teƒe susɔeawo la, wo ƒete evɔ le eme ta woatsi fi mi ke vevesese va ta. Yawoe nye nuyi ɖewo he e hena kpɛƒɛkpɛƒɛ ƒe vevesesewo vɛ kple ne wò ŋu ɖiɖi ahan alo anemia. Okay, so eh, ɖe efia be ne ame agako nu tso me hã ewɔnɛa because efia be nane yi ke wòzã force ko ya egblɔ so be ne ame ako nu tso me tsɛ ɖe e- ega trigger na ya meɖe ku medi be manya Enu koko mezã eh, eh, ŋusẽ gbogbo eh, he wòawu bɔɖiɔ. Ok, Aha. mía me ɖewo míkona nu paa so ya ta me. ok. mm. Yo, Nukoko matɔ ahe vevesese ɖe vevesese si gbɔ. ve o. Mm. Ok, ok, akpe kaka so eh, kpɔe ɖe koa, emɔ ɖe nu le yi ke woakɔ da nenem ƒe ɖuɖui dɔ ya.
Miracle.
Mm. Eh. Ke miracle to ati ɖeka ve ɖe wona. Okay. Yeah.
Sickle cell woato ande gake le Ghana fi mi le fifi lae la. Mm. Mi metu le da o. Mi meɖo fi ma haɖe o. Okay. Ɖomahi etsɔ megbe la avava. Mm. Ava li anyi. Ʋɛ a akpe ɖe mía ŋu. Hmm, nuka nuka ta Ghana tɔ meta le da o medri ma ma se me kɔkɔ. Enuwo me le mía si o. Ok. Aha. Facility ke he wa za akɔ wɛ la. Ok. Me le o.
Ede vava yi gake hmm. otasi o wɛ kpoe ɖe ko otasi le Greater Accra Regional Hospital okay. alo Ridge gake fifia wo me ga le wɔ. Ta ne be ya wɛ la ke dze be na yi. Wa da ma eh. eh.
country bubu yeah. aha okay. gbeta dukɔ me ava wɔe eta nu ke he míawɔ koe nye be míma míakpɔ be míaƒete mi check alo mi do mía ɖokui kpɔ mm. be mímaxɔe o mm. gake ne le ŋuwɔe xoxo la ke míadawɔe ɖe atike dzi mm. aha kpli wɔnawo li zã miawɔ. Ok so me me nye me le fu ɖe na oge zã ya o gake eh ena mi nya do ŋgɔ le woƒe nuƒo me be like dzilawo gbɔ o tso na so leke wa fi ne dzila me va katã o xoe la fia be ɖevia xɔ ge ke ɖoɖo ɖe ɖe le Ye miakɔ xlɔ̃ nu dzilawo no be ne woɖe srɔ̃ la, woma awɔ ɖeka o. Maybe edze be ame ɖeka neɖe ame bubu alo ɖoɖo ɖe li si gbe. Ƒe aƒe.
Ɛ mi gblɔ na ɣesia ɣi be ne ebe ya ɖe srɔ̃ la, Yeah. edze be na va wɔ dodokpɔ mi kpli ame ke he mi be mia ɖe mia nɔnɔewo la, mia va va do mia ɖokui kpɔ. Ne mi kpɔe be me me dze be yewoa na anyi o la, ke ame ke he dɔ mi ɖa alo church ke alo ame ke he le srɔ ɖe na mi he dɔ mi ɖe kɔdzi a ke ya a ƒo nu na wo be o miaƒe result be le. Ne mi ɖe srɔ la mɔnu kpɔkpɔ le be mia dzi evi ke he ŋui nuɖuɖu a nɔ ŋu. A doe ɖe wo gake la decision be yewo a yi dzi alo yewo a kla. Ame ɖe sia ɖe ava di ame bubu ɖa, ele ya ŋutɔ gbɔ, ame ɖeke mate ŋu azi ɖe wo dzi o. Aha.
O, ok. So ke ayi akpa ma dzi na mí be leke mía aga de yi akpa eve ko ya. Me gbɔna. Ma ge ɖe Doc dzi abe me le pressure na wò akpa. Ok, Doctor John ɖekee. Ehe, so ku ɖe ʋuiɖuɖu dɔ ya ŋua, me di ma bia be, emɔ kawoe nu to vovo na eke? Miss Joyce gblɔ ɖi woagade to. Ta abe ale wògblɔe ene yi, míte ŋu danɛ kura o. Ta eya mɔ ya míato dzi akɔ dee totally ya mele Ghana haɖe ko. Gake le Ghana yi, míagblɔ be ɖe mí manage nɛ alo ɖe mí. kpena ɖe wo ŋu abe le woata ŋu nɔ agbe e teƒeteƒe womanɔ wo vem kabakaba o. Ye ko mi te wɔna le Ghana. Ta mi nana wo mi e nana atsike aɖewo abe folic acid alo e kple multivitamins ne. woano tsi nyuie abe gbe ɖeka woano tsi at least pure water sachet wɔme etɔ̃ alo awu nenema kura and then em woaɖu nu nyuie. Moaga enɔ fafe ƒe o moaga. nɔ fafi ƒe o. Ɛhɛ ta nuyawo mí wɔna akɔ kpeɖeŋu ne teƒeteƒewo manɔ wo vem o alo manɔ dɔ lém kabakaba o.
Ok so ema agava gbɔwɛ kpoe ɖe ko. Nukawo mí awɔ akɔ xe mɔ na nɛnɛ ƒe ɖuɖui dɔ ya? Ta nuɖui dɔ ya be mía xe mɔ nɛ abe le megblɔe va yi. Ɖe mí xɔnɛ tso etɔ kple ado enɔ gbɔ ta hafi amewo nade srɔ̃e. Ele be woawɔ test wo akpɔ be nuɖuɖui dɔ ɖe le wo ŋu alo mele wo ŋu o hafi woade srɔ̃ because ne mi miwɔe alea wɔe. Ne ame yawo wo le ŋwo de srɔ̃e ko a nɔ dzi mía nɔviwo dzim ŋɖunuidɔ a nɔ wo ŋtsi. Gake ne ame yawo wo le ŋ wo gbe srɔ̃ɖeɖee ko evi ɖeviwo ma va eyi ke ŋɖunuidɔ a nɔ wo ŋtsi o ta mía xe mɔ na e ŋɖunuidɔ ƒe. edzi yiyi le míaƒe nuto me. Okay so mage ɖe Miss Rejoice dzi. Kpɔe ɖa kɔa, zi geɖe wonɔ gbɔgblɔ be ne ame yawo le dɔ ya le la, ne woxɔ ƒe blaeve alo ƒe blaeve vɔ atɔ̃ kɔ yie ko la, edze be ne wotrɔ megbe. Nyateƒe nye nya ma alo nazã bubu ya?
Aƒe, mele eme o. Ne ele eme va yi la, ke fifia megale eme o. Elabena nusɔsrɔ̃wo le edzi yi, researchwo le edzi yi ta atikewo va, atike nyui aɖe woyɔna be hydroxy urea eva le kpekpe ɖe míaƒe ŋuiɖuɖu tɔwo ŋu ale gbegbe ta Ne nya le dzi ko la, anɔ fine. Wo lã masẽ. Ta enu mawo mi nɔ sese va yi be ne enya xɔ ƒe blave alo ƒe blave vɔ atɔ̃ ko aku la, me ɖe ku me le mɔ. Okay. Me le mɔ. Mi nya miaƒe dɔnɔwo eɖewo xɔ ƒe bla atɔ̃, ƒe bla enyi. Ne yi kɔ le bu wo le, wo va kɔdzi wo le lãmesẽ me. Ne ekpɔ wɔ ma kpɔ be Ŋɖeke le wo wɔm. Wole lãmesẽ me elabena wole atike dzi. Wole wɔwɔ ɖe se nu. Wole kɔdzi va ɖe ɖoɖo nu. Ɖɔkta le wo kpɔ hã ta eya mele eme o. Ɛ, zigeɖe ame ɖewo ɛhɛ ave mi nɔ ɖeviwo nɔ gbɔgblɔ be, ne ama xɔ, no ta gbɔ. eh, ƒe blatɔ̃ vɔ atɔ̃ ŋu la, ke fia be atsi agbe. Medi be mase nya ma me tututu kple míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo hã woase eme kɔkɔ tututu. Yeah. Eh, ɖeko le abe gbãtɔ hɛ bia, Mm. eh, assumption ye. Yeah. Aha, assumption ye. Mi me kpɔe le uh, uh, how do I say it? Mm. Assumption, yeah. Yes, aha. Me, mele mo. Mele mo. Aha. Ne jova ila fifia la eh, eh, nku huhui va. Mm. Research o le ji yesia yi. Mi le nuwo srɔ̃ le enuwo me ku kpɔ be ɖe nu kawoe akpe ɖe mía ŋu míanɔ agbe wòadidi mm. ta. Ne edzɔ va yi la, megali fifia o. Okay. Aha.
E, eƒe ka me míanɔ mɔ kpɔna be woawɔe be woanɔ da le fia hã be ama ahaya completely mi because he mele fia o la ele dukɔ ɖewo me so eƒe ka me míawo tsɛ míanɔ lalala kaka alo maybe tam ma ame xɔ hundred years alo eƒe ka me ye ya e ma ma va ɖɔ gbɔ.
magblɔ be mm. asa nɔe la mite Eƒe ɖeke yɔ ge be ne mi eƒe ma do yin miata da ŋduni dɔ completely o ta gake mia hope be ne miaƒe leaders wo miakɔ sem la ne wa woakɔ dodo ɖe teƒe ne míata ŋu kɔ treatment mawo va Ghana. Ok.
Alright, henɔ nu ƒo gbe eto ati be hydro urea. So me ko ata ŋu kɔ ŋuti na mía. Ok, ta hydrox urea enye atike aɖe yi ke yevuwo wowɔ do da mí. Ta ekpena ɖe ame ame yawo wo nuɖunuidɔ le wo ŋui. Okay. Ekpena ɖe wo ŋu ale gbegbe. Ta nu ye wòwɔna ye nye be em míaƒe ŋui em eƒu míaƒe ƒutome ye eŋua wɔn e míaƒe ŋutilã wɔna ŋua le. Okay. Ta eƒutome fi ma koe nuɖunuidɔ le. Ye ta be ame aɖewo yɔnɛ be eƒutomedɔ. Ta Emm treatment ya le yevuwo gbɔ wokɔ na dana nuɖunui dɔ yi do dena e nuya le ƒua tome nɔ eŋua wɔmee wodenɛ ɖa akɔ nyuitɔ di gake since ya medo mía gbɔ haɖeke o yi wodɔ hydrox urea do ɖa ta hydrox urea eyina eƒua tome ava wɔ ŋua. ne eŋua maganɔ bablam abe ale wòblana le ame yawo ŋu ɖu dɔ le wo ŋui, megava blana nenema o. Ete ŋu zɔna to eŋu ka me nyuie ɖe. Okay. Ta dɔ ma hydroxyurea wɔnae ma. Oh, okay.
Eh, so babia kpɔe ɖe koa, eh, eh, na mínya leke wòwɔna dɔ. Eh, so leke wòkpena ɖe ame yi ke he le ɖuɖuidɔ le ŋu. Good.
Ta ne ame ɖe nuɖunuidɔ le ŋui, hydroxyurea, ne le dzii, anɔ dzi ɖaa me be wòa, mia, wòadze egɔme ko atɔ edzi nɔ ge ɖaa. Ta akpe ɖe ŋu em, because eŋu, eƒu tome yi ge ava wɔ eŋua. ne woata nɔ zɔzɔm le ʋu ka me nyuiɖe, maganɔ bablam o, ta woƒe teƒeteƒewo magava nɔ wo vem abe le wonɔ wo vem tsã o, eyi ke monɔ hydroxyurea dzi o.
Ok, so leke woa a a mi atike ya yi anye gbesiagbe ƒe atike mimi kaka va se ɖe esime e woakpɔ e ŋuɖoɖo na nenem ƒe atike ya ƒe machines wo be woava dukɔ mea? Ee, ta Ee, ame aɖewo minɛ gbe sia gbe. Mm. Ame aɖewo hã woamie gba etsɔ mɔ ami o. Eh, the following day woagami. Mm. Ta ɖe vava ge ne eva yi míakpɔ aleke nèle, leke woƒe eh, teƒeteƒewo nɔ wo vem alo leke ekɔ nɔ kɔdzi demee kabakaba. Ta mm. míakpɔ nu mawo katã hafi adecide be míakɔ da ɖe edzi mm. kple Ne mi kɔ ɖa ɖe edzi yi, atsika kpekpe me kpekpe me le si. Ta ne mi kɔ ɖa ɖe kpekpe aɖe me yi still me teŋ dɔ wɔm nyuie ɖe o yi, mi teŋ increase na atsika ƒe kpekpe me until mi kpɔ be eva kpekpem ɖe ŋuo teƒe teƒe me wo ga o vem kaba kaba nenema o. Ok, eh so babia kpui ɖe koe nye be eh ne ame ɖe le atsike ya dzia, Ẽ, ele edzi nɔ ge eƒe gbogboa? Alo leke wòawɔ hafi a, anɔ edzi? Leke wòdze be nete atsi, atsika mimi? Eyi ta atsika edzi nɔ ge ƒe gbogbowo. Woagblɔ be eƒe agbe me wo katã. Ok. Elabe abe ale megblɔe ene yi, atsika eyina ƒua tome va nana eŋua change-na fifia megava blana o. Ete ŋu zɔna le ŋu kame nyuiɖe. Ta ne etɔe. fifia wò ƒuto me anɔ eŋu gbegblẽa producing wòava nɔ bablam le ŋu ka me. Ehe ta wonɔna dzi ɖaa. Ok, leke awɔ hafi eh, eh, matrɔ va Miss eh, Rejoice dzi abe meva na dɔg pressure viɖe madzo va gbɔwòe so that pressure aɖe le dɔg hã dzi viɖe ekpɔe ɖea. E, leke o awɔ afi ale ŋku ɖe amee ke le atike ma nu. Ame ɖewo ne wokɔ atike na wa kaka anya wokɔ de pilo te, wokɔ tra ɖe afi ɖewo ƒete. E, ɖevi ɖevi me awɔ abe yi le emi ko ehatsɛ ɖe asi kɔ va da ŋgbe. So leke wɔ afi wɔ ale ŋku ɖe ame yawo ŋu be woamia atika ɖe ɖoɖo nu. Akpe,
Ta hafi míada míaƒe amewo ɖe hydroxyurea dzi la,
míƒoa nu na wo extensively. Míƒoa nu na wo woase egɔme anya susu ke ta wole atikea emi. Ta wonya be la, ele kpekpe ɖe yewo ŋu be ta yeawo ŋutɔ wole wɔwɔ ɖe se dzi be ne menye atike mimi la o tsɛ yi, ele emi be elabena gɔmesese le vava gbea ƒe. Ado le consulting room me. Oh, okay. Yɛ dzi la, mínana wovana va wɔna test okay. alo dodokpɔ.
Mm. Ta ne wowɔ dodokpɔ la, míkpɔa eme akpɔ ɖa be o eƒe ŋu ɖe eyi dzia, nu yi wòdze be neɖiɖi tsɛ ɖe eɖiɖia. Mm. Ta ɣesiaɣi ne wonyagbɔ kɔdzi ko la, míŋlɔ dodokpɔ na wɔe da ɖi. Nunya va ɖo ko woyi lab akɔ vɛ. Ta ne mele atike mi o la, ne mixɔ result la alo eh dodokpɔ me tso nu la, mi le mia de dzesi be mele atike mi o. Aha. Ta ne kuxi ɖe li hã la, ɖomahi me tun le mi o alo ne mi naɖe le wɔ la, aɖee agblɔ to numekuku me hã. Ok, atike ya nugblẽ ƒe kawoe ele ŋu ne míanɔ dzadzraɖo be míaƒo nya ta?
Atike ɖe sia ɖe he mímina le xexeame godoo la, eƒe akpa velia li alo side effect okay. alo adverse effect li mm. para kura tsɛ side effect le ŋu okay. ta hydroxy urea tsɛ side effect le ŋu okay. gake menya ame ɖe sia ɖe ya a have side effect o ta okay. side effect ɖewo nye be ne le mi la wasi nu mm. atu awɔ yibɔ alo anyɔ eɖewo tsɛ etru anɔ wo tsɔ. Aha, eɖewo tsɛ woƒe ɖa va wɔna blefi alo anyɔ. Aha, gake ne wole dzi kakaka ko la, bɔɖiɛ ŋutɔ alo ŋu, ŋutilã ŋutɔ la, eva manɛ t koa, ŋɖe sia ɖe agagbugbɔ aɖɔ ɖo. Ok.
Aha, hydroxy urea hã la, mígblɔɛ be, ɖɔkta gblɔɛ be wonɔ edzi for life. alo tegbetegbe va ɖe esime Mawu ayɔ wɔe. Gake le nyɔnuwo me, ne enye nyɔnu he eɖe srɔ̃, èle ready be yeafɔ fu la, wova kpɔna mí ke míɖe wɔe le dzi. Ke ne wofɔ fu vɔ hedzi vi vɔ na no vɔ la, ke mígbugbɔ da wo ɖe edzi. Ta le ɣeyiɣi ma me ƒete la, mígakpɔna wɔe. anɔ dodokpɔ wɔ na woakpɔ be woƒe ŋu ɖee ele teƒea. Ke nu kee hiã be míawɔ la, míawɔ. Ke mía srɔ̃wo tsɛ alo ŋutsuawo hã la, ne yeatsɔ be ne yewodo fu mí mí mí mítɔna atikeɛ. Ke ne wodo fu vɔ la, wogayina dzi. Nu yi ta míwɔɛ si gbe nye be ate ŋu agblẽ nu le bebeviɛ hele enɔ ƒe dɔme ŋu. Ahan. Eya ta medi be. woadzi vi he ɖevia ma mava teƒe ɖewo mava nɔ anyi pɛpɛpɛ ok so eh, abe wobe stigma ne amewo nɔ nu ƒo be wɔamea ɖuɖui dɔ le ŋu mm. leke wokɔ manage na yi ke naƒo nya ata na mi hã ok mm.
ata nu ke miato awɔ ata si asi fafia me mm. ame ke mi ŋuɖuɖu le ŋu alo ne ɖeviwo yi school wotɔwo medi be woate ɖe ŋu ne wole fefe ɖewo be megate ɖe mía ŋu Edze be míaƒe nufialawoe míaƒo nu na míaƒe nufialawoe edziedzi be woakpɔ gbɔ be ne wole suku la, nu mawo mele edzi yii o. Ke míaƒe dɔwɔƒe tsɛ, dɔ, dɔnamelawoe, womeganɔ gbɔgblɔ be ŋuiɖuɖu le ame ya ŋu ta mate ŋu awɔ dɔ o. Ena e, woléa blanui alo wokpɔna depression. Okay. Ahan ta ne míaƒetɛ míkpa asi. Hewɔ havilɔlɔ̃ la, woanɔ lãmesẽ me eye dzidzɔ anɔ ame ɖesiaɖe me.
Okay okay Doc eh woƒe nya mamla eh twenty seconds ko miakɔ egbetɔ kɔkɔ se ɖe fia. Yo ta magblɔ be nuɖunui dɔe eh menye edɔ wonye ata xɔ le haviwo gbɔ ne ete ɖe ŋu okay. Ta mi dzudzɔ amewo yɔyɔ be nuɖunui dɔ le wo ŋu nuɖunui dɔ le wo ŋu gake mia lɔ̃ wo.

Miss Rejoice Delali Brooks, Ɛɛ, ele. Wo katã wole dɔ wɔm le Whole Earth Teaching Hospital. Afia míakɔ egbe ƒe lãmesẽnyawo kɔkɔ se ɖo. Ne Mawu lɔ̃a, kɔsua yi ke gbɔ ma, woagava ayi dzi na mí. Ɛɛ, so míanɔ mɔ kpɔ na wɔe. Ɛɛ, so ne metso le zia dzia, enam. e gaglo ava nɔ anyi eye woa xɔ energy commission tɔwɔe yike wo de energy challenge ɖe to me yike woa va ƒo nu tso ŋu na mi. Mía xɔ dome tsotso kpui ɖe atrɔ gbɔ.
Agbe ŋɔ kake.